Dumelang bagwera ba puku. Mo seretong sa rena sa tatago Matobo, re ile go lebelela ditlabelo tša theto tšeo e leng gore di a tšwelela mo seretong se. Gopola, e re bolela ka ditlabelo tša theto, re bolela ka dithekniki tše e leng gore, goba tšona diponagalo tša theto, tše e lego gore di tšwelela mo seretong sa rena. Sereto se ke sereto sa theto-tumišo ya segologolo. Sona se thoma ka Ee, kgomo ya tshwa e gangwa ke mang? Gona fa re bona matseno a thetotumišo ya segologolo, e lego kgomo ya tshwa e gangwa ke mang. Gape gape re bona poeletšogare ya senoko fa re bona e gangwa ke. Ke dikete tše pedi tše ke dinoko tše e leng gore di boeletšwa gare ga methalothetho ka fao re bolela ka poeletšo gare ya senoko. Gape gape re na le poeletšothomi ya tumanoši e gangwa ke e phurutwa ke go bušeletšwa e le e. Gopolang, poeletšo ke ya go gatelela kgopolo, goba gona go tliša mošito moseretong. Gape-gape re bona poeletšothomi ya senoko, a ke re ka mo re bone tumannoši?

Gape-gape re sa e bona yona poeletšothomi yela. A ke re la e bona? Ke, e thoma ka ke, ke, ke. La e bona? Ke dilo tše e leng gore di a tšwelela mo go um seretotomišo sa segologolo gobane motho a itheta. Gape-gape se sengwe se e le gore ra se lemoga, re lemoga tlogelo. Tlogelo fa re bona ba re Lefetlane la go tlogetšwe ll, tumammogo ya ll, fa go tlogetše ke phetšane ya go tlogetše ya. Gape gape re bona tlogelo ke motswala wa go tlogetšwe motswala wa swanyane a bo ntlepo le tšhipane. Gape gape re bona morumokwano bedi go ka lebelela mothalothetho wo o felela ka ne A ke re morumo kwano re o bona ka senoko sa mafelelo sa mothalothetho. Le fa re sa na le nne gape gape ke yona morumo kwano bedi. Gape gape re bona tlogelo, koma ke bolotše, go tlogetšwe bolotše, ba no re ke botše,

Go fahlagantšha go tšo ra gore o swere a mabedi mo seretong se. Tirišo ya lentšu le no ba gore sereti se tshwere marumo a mabedi. Mafahlana akere ke ge bana e le bana ba motho ba ba belegweng ka nako e tee. Jwale mmo ge a re ke fahlagantšhitše go tšo ra gore o tshwere marumo a mabedi. Motho wa bobjale le magetle nkga ruba a bogoši. Gona fa akere wa bona gore go tlogetše wa Bogoši. Ke tlogele. Re na le poeletšoputla gape-gape, ke motho. Gape-gape e, e, e a putla, e tshela mothalothetho, e re, Ke manyalatlhala, segwana la tedu e tee. Ke wona morumo kwano, putla. Gape-gape. Re na le lentšu še le lona fa go bolelwa ka malahleng. Ge ba bolela ka malahleng um kgale go be go bolelwa ka lefelo ba re ke Witbank, gane bjatše go bolelwa ka lefelo ba re ke lona lefelo leo ga bjale le bitšwa Emalahleng. Go ra gore monna yo o be a nyetše mosadi a mo tlhala, mosadi yo ba etšwa kae, Malahleng. Ga ke tsebe, mohlomongwe ka gore ba e tšwa malahleng, mohlomongwe malahle a ba dirile gore mosadi o e be o montsho, aowa, yeo e dio ba tshedišo feela. Mosadi ke nyetše ngwana ba bina tau ya legola, ngwana a tswalwa ke batho ba moriri wa tlhogo, gona fa go tlogetšwe um ngwana tswalwa. Be tshwanetse a re ngwana wa go tswala go o tlogetše wa go kgarebe ya le dumedišego ge ba re kgarebe ya le dumedišego ba di ra re kgarebe ye botse e leng gore o tla re go e bona wa duma go e go e go e dumediša mmago mošomo a feletše go ra gore motho wa go se tšhabe mošomo gona fa go ka lebelela ke um sebokantšu mmago ke leina, mošomo ke leina, leina le leina, fa go no ra gore mosadi o e leng gore ga a tšhabe mošomo. Kgonthe Mahlatse ga a phuthelwe ka kobo, go phuthela Mahlatse ka kobo go dio ra gore ke seka se e leng gore se laetša gore Mahlatse ga se lo se ga se selo se e leng gore o ka se tshwara ka bo ka bosona, ga se mang le mang yo e leng gore o na le Mahlatse. Ke nametše le dithaba ka ba ka fihla Riite ga Kopa. Gona fa re bona um poeletšo ya lentšu goba poeletšontšu ya ke itše ke bowa ka ka bowa ke lekeleditše matsogo. La e bona? Poeletšontšu. Gape-gape re na le seka sa go lekeletša matsogo. Ge ba re motho o lekeleditše matsogo, o reng o etla fa o lekeleditše matsogo? Gobane o ra gore ke ka baka la eng o etla mo go rena o sa tswara selo? Mo seretong, ge ba re go lekeletša matsogo, gobane o ra gore motho yo o sepetše a boya a se a tshware selo. Ge ba ka re o tlile sekolong, o boile o sa tshwara selo, go no ra gore o boile o se wa hwetša dithuto. Fa go no ra gore monna o mohlomongwe o ba nyaka mosadi, O ile gona ke yo a tšwang gona a boya a se ne selo. A re, Ke theogetše lepelle go go ikokotlela ka meetse. Gona fa go tšo ra gore o sepetše, a ye. Oo, šetše ke di tlhalositše mo nthong yela ya go feta yela. Ngwana yo Ke theogetše lepelle go ikokotlela ka meetse, ngwana yo mmotsana ka ithopela mminatau ka lerato. Kgonthe bogobe a nkapeela wulowulwane. Gona fa Se sengwe se se tšwelelago fa re bona sereti sa rena se laetša maikutlo a sona a ditebogo, re kgonthe bogobe a nkapeela boloulwane le semphemphe. Ke magobe a e leng gore um le ba a tseba, le le a tseba le nna Bapedi. Ba bangwe ebile ba tsogile ba eja bona bogobe bjoo. Um re bona maikutlo a Tebogo, wa leboga ge mosadi wa mo apeela dijo tše dibotse, a tloga a nthintha ka mahenyahenya a Sekgowa. Mosadi a mo thakga ka go mo fa dijo tše dibose. Gona fa, lentšu le la go thintha o ka re le tšwa mo tabeng ya Sekgowa, o hwetše motho a go botša a re, Ke nyaka gore ke le thinthe, mohlomong ke le iše lebenkeleng la bojelo la gore-gore, gore ke le fe dijo tša monate. Fa ke nagana gore lentšu le la go thintha le ke le laetša gore le tšwa mo polelong ya Sejatlhapi, Ka kgomo naka, le kgomo boya, Mmalerato ka goroša. Fa re bona diboko, dibokantšu, kgomo naka, fa go no laetša gore ke dikgomo, o mo nyetše ka dikgomo, tša go ba le manaka go ba dikgomo, kgomo, kgomo ka nnete. Akere ba bangwe ge ba nyala, ba nyala ka tšhelete, fa o laetša gore yena o mo nyetše ka di, ka dikgomo tše e leng gore be di tloga Di nonne. Akere kgomo ge e ge e kgahliša o hwetše le boboya bja gona bo kgahliša. Ba re kgomo boboya o no ra re dikgomo tša go nona. Um gona fa re bona leina le leina le leina le leina. Um ke monna mogale a bo mogale a ma a mo re bona tlogelo gona fao. eh, ka fofa la mpshe foka la lefofa la mpshe fa ke sekai le šupa pene ye e leng gore e be e ngwala di-certificate tše e le gore ba be ba e fa monno ke re monno ba ithutela borutiši jwale ga ithutela borutiši ga fetša ba tshwanetse gore ba mo fe lengwalo lengwalo la gore ke morutiši lengwalo leo be le ngwetswe ka enke e leng gore e tswa mo go lefofa la mpšhe enke e leng gore ga e ome Enke ye e leng gore e re laetša gore ge motho a rutegile, a se, a, a ka se tsoge a tšeetše ke mmotho thuto ya gagwe. Go phadimiša fa go dio ra gore ba mo dira yo mokaone, ba mo fa lengwalo la borutiši, gomme ga a tse, go, go, a tsena ka gae gabonala, a ya gae ka lona, a swere lengwalo. Ba bangwe ba fetša dikolo ba se ne le ka mangwalo ao ba a etšego. Gona gapegape re bona poeletšo putla, Ge sereto sa rena se fela, e, kwa mafelelong o re, Ke tšhaba mediti. Ke mafetšo a thetotumišo ya se, ya segologolo. Re kgopela gore le subscribe-eng gore video tše dingwe Di le tsenele le dutše ka gae. Re a leboga.